Għal Għawdix dal-erdu kif aħna l-Għawdxejn kull is-sewwa jaf. Il-kuġini, bela te, mant ummi, u ħa morru naraw naqra nħarbu xi fekruna dalgħodu. Ibqgħu magħna.

In-nature trust tkun organizzat il-voluntiera tagħha biex xaħat imur u jiġbor. Kif tinġabar l-ewwel xogħol huwa sadarkant li huma wżgħu anke lili. Kif tinġabar nitkellmu niftehmu narawha kif ħa naraw l-evoluzzjoni u skont il-kundizzjoni li jkun hemm li tibda jieħu l-azzjoni.
Mela wasalna ħandoq, kif qed taraw? Qed jippreparaw ċerta ta' dolce kruna, ma jkollux ħafna ċerta ta' naħdem. Ħafna nies qed jistennew kif qed taraw. L-okkażjoni bħal di dejjem tiġi segwita minn ħafna nies, u speċjalment ħafna tfal. Mela, il-tqajna ma daw il-grupp Zazah, u għal min jgħid li Zazah ma jagħmlu xejn fil-ħajja, daw il-grupp ta' Zazah huma ta' talima kbira. Ħan niltaqgħu magħhom u jgħidulna x'inhu ma jagħmlu. X'tgħidulna naqra fuq il-grupp tagħkom? Eh, aħna grupp tal-rekord skola mill-middle school.
Ta' Għawdex. Rabat.
Xi tgħidilna fuq il-għamiltu xi testijiet fuq il-ilma? Konna mlejna biex naraw id-differenza ta' temperatura u l-pH tal-baħar x'in ikun hemm l-liter tal-plastik. Ġbarna ilma ġol ġoġars. F'wieħed ħallejnieh ilma biss u fieħor imlejnieh b'imbarazz tal-plastik, straws, li jixken u mbagħad għadna niċċekkjaw per differenza per eżempju fil-pH u temperatura. U x'differenzi kien hemm?
Kien hemm ħafna differenzi? Sirna nafu li kien hemm fil-plastik kien hemm differenzi ta' pH, ta' kemm pH u anke temperatura. U għandek values bejn ieħor kemm kien hemm differenza?

Wara li skoprejna li vera il-plastik għandu effett fuq il-temperatura u l-pH, adottajna fettuna biex nkunu nistgħu nagħtu xi ħaġa lura lill-ambjent. U wkoll ħadna l-inizjattiva fejn fl-iskejjel qassamna anki bambu tut brushes għax nafu li l-plastik once li inti tarmih ta' mhux se jiġi ħaj dekomponi ħaj hemmhekk għal ħafna żmien. Mela qegħdin nagħtu idea ta' kif wieħed jista' jbiddel il-lifestyle tiegħu u jkun wieħed aktar sustainable. Proset il kulħadd. Iltqajna wkoll ma' grupp ta' Gear Guides minn Għawdex u ħajedunna naqra dan l-imbarat minn fejn ġabar. Sakemm nistennew it-terz. Tajjeb, tajjeb. Tiġi em, iddeċidejna li em, innaffu eh, l-area ta' ħandoq, U dak sibna hemmhekk, dawk filter ta' sigaretti. filters tas-sigaretti, Pakketti ta' lenses, labels tal-ilma, karti tal-ġilati, kollox. Kollox, li narmu aħna l-Maltin, ġuħan Malti.
U għadna infittxu ġaċċak u marna għanku fejn il-ħaxix u sibna dawn kollha. Ajja.
U ġili tamlu clean-ups bħal daw iktar? Ija, għamilna waħda s-sena l-oħra mar sal-forn u għamilna oħra dwejra. Tajjeb, proset ta' xogħol tagħkom, ta' thank you very much. Nistennew li nisiru l-speeches, ma' fituħa, nħadmu l-patruna. Għaw ħafna nies, għandu ħafna nies.

wildlife to end up dead because of this. Għaliex qegħdin flimkien nissalvagwardjaw il-bijodiversità u dan il-post hekk sabiħ li laqagħna biex nagħmlu din l-attività flimkien. Ra ħafna ħafna tfal u studenti li qegħdin hawnhekk u ser ikunu qegħdin jaraw propju

Iva, tinżamm, issir awtopsja. Ma x'isir eżatt waqt l-awtopsja? Titqassam għax hi l-ġilda tagħha hi kif inhi. Hi jinqala' l-qligħ, il-qiegħ u d-dahar tagħha huma taxxa. Allura tinfetaħ, għandek l-organi kollha nġew u mill-kundizzjoni tal-organi u minn affarijiet li jkun hemm tkun tista' u minn biex mietet jew jista' jtik kaġun ta' xi ġrada.